Ahee guys na mi xeweta ni tlhela ni mi amukela ka Conspicuous Talents T_V bringing talent to people loko mi nge se subscribe-a ni kombela ku mi subscribe-a hi ndlela yaleyo loko mi heta ku subscribe-a mi tlilika loko kwala tlhelo so leyi ko va update leyi fanele ni yi endla ku yi vhete yi va short ngopfu so vo tala mi nga mi yi vonile video ya Mister Post tolo a kha a address-a issue ya beef between voho na Benny Mayengani a hlamusela swilo leswi a n'wi hlamusela kwala swo tala Loko mi nga yi vonangi video hi leyi nga ta landzela sweswi clip ya koho ya Mister Post a kha a vulavula and then after clip hi fanele hi discuss-a something very fast.
Eh Gomcha ndzi nga ku hembela vanhu boy i ri album ya wena yi ba hinkwako lomu yi baku hi ku hina hi la giyana hi twi yi ba hi ku hi album ya wena nga confuse ti-fan wait wait wait wait i nga jaha a ni weta hi beef i ta ya beef wena hosi ya beef mina boy ta ku vavisa eh futhi a swi nga bohi ku ndzeni vulavula no nyangatsa hi ku se i too much we we we we we we we a wu yimi ku vulavula yima march yi fika ni ta komba ku n'winyi wa beef mina i tanavuloyi bya mhana wena boy i nga ti na vuloyi bya mhana wa wena mfana yi nga dlaya ba we matihlo hi mhaka vungenji ta ku vavisa gomcha i nga vulavuli ngopfu yima e, layisense ya beef se ni yi kumini leswi a nga byela vanhu hi ku he he he e, joe a nge pfumeli ku e, post dichinga ni kume layisense sweswi i ta ni tiva kahle ni bifa n'wana ni bifa nsati ni bifa hinkwaswo swa ka n'wina a ni yi onha music wena i ta ni tiva kahle okay guys mi voni ni clip amesite post mi tlhela mi swi twa hinkwaswo leswi nga swi vulavula ne so xin'wana xa koho um before album ya josh rimani yo huma there is an interview that has been conducted via cell phone um na ka ni nga ri sure ngopfu ko i mani a interviewa josh rimani or i mani a fonele josh rimani we josh rimani confirmed ku ri it's like a ve nge respond ka this thing ya beni mahingani and then surprisingly hi vona um eh, mr post a hlamusela ku layisense i yi kumini which means joe shirimani approved kumbe the post hi march a a pfuli timbyana a pfuli timbyana a pfuli timbyana since hala kun'wani timbyana se ti pfuriweni vhela swimburimburi mi twini ku it's like hi ndlela yeleyo so lexi ni nga concern hi xoho ingaku ya mister post bfc yi ya fika yi va personal because mister post mi n'wi twini ku i ri i ya bifa hinkwaswo i ya cheletela hinkwaswo so hi ku vona ka n'wehe do you think this beef between these guys yi kahle ka music wa Xitsonga la coz loko hi swi languta hi nga ku currently hi vona va nga khomiwa makete ka ti-artist letikulu hi voho it's like ti-album ta vona ti tshama ti langutiwe ngopfu hi voho ku vulavuriwaka ngopfu hi vona do you think this thing yi good for music wa Xitsonga obvious for vona yi good because swi va endla ku va tshama va ri minon'wini ya vanhu and then loko yi tshama yi ri minon'wini ya vanhu loko u humesa nkarhi hinkwawo vanhu va tala ku tshama va lava ku twa ku it's like hi va khomele yini hi ndlela yaliyani swi va swi nga tshuka swi va pfuna na ku xavisa kumbe swi va pfuna ku career ya vona yi tshama yi kha yi yi ri yi ri le henhla le so a ni tivi ku ku ku cince yini mara rito hi Joe Shirimani a ku ri ku a va nge respond-i ka. this beef ya Benny Mayengani doctor Joyce ri moya va tlhela va hlamusela ku se va humile ka swo kahle mara se swi ti komba ingaku se swilo swi ya swi ya swi ya ku hundzeleleni sweswi ya ku hundzeleleni la Mister post va hlamusela ku hi March va hlanganiwa hi March ya ku yini la yi nga ta yi kha yi beef-a hinkwaswo Mister post kusuka ka ngoma.

ta suka so do you think this beef yi kahle for music wa Xitsonga yi kahle for varhandzi va Xitsonga music kumbe xigaza and then do you think this beef yi kahle for Benny Mayengani and Mister Post kumbe Benny Mayengani Team Xirmani a ni tivi mi ta swi vekisa ku yini and then do you think it was wise for Mister Post to do that video a tivisa ku it's like i ya beef-a.

mi nga rivali ku subscribe-a a hi vulavuleni ka comment section hi ndlela yeleyo beef yi kahle kumbe a yi kahle a swi ri kahle for Mister Post ku a endla that video ni vona swi ri kahle for Mister Coast Tsonga ni vona swi ri kahle for vambirhi kumbe njhani na a hi vulavuleni ka comment section hi ndlela yeleyo inkomu bye bye.